Salam dostlar! Dünýä çempionatyna düzgünler üýtgeýär köpüsi. Fifa bu zatlary dogry etdimi, ýalňyş etdimi, ony oýun pursatlary aýdyňlygy bilen görkezer. Ýöne men şu gepleşigimde dünýä çempionatyna täze girilen düzgünleriň esasy ýedi sany hakynda size gürrüň beresim gelýär dostlar. Birinji sanyny derwezeçi sekiz sekuntdan köp top saklap bilenok, şoňam soňky bäş sekundyny emin futsaldaky ýaly eli bilen sanap başlaýar. Bul wagty çekmezlik üçin edildi dostlar. Ikinjisi wagt uzaga çekdirilende berilýän jerimeler dostlar. Autdan topy girdiň bäş sekuntdan geçdimi onda garşydaşa berilýär. Otworot depdiň dostlar bäş sekuntdan geçdiňmi onda garşydaş topara topy burçdan oýna girmäne mümkinçilik döredilýär. Oýunçy çalyşdyňmy on sekuntdan geçdiňmi Onda oýun çalşygy bir minute çenli çekdirilýär dostlar. Üçünjisi esasy artykmaçlyk war ulgamyna berilýär dostlar. Indi war ýalňyş berlen sary kartlary ýa-da ýalňyş bellenen uglawoýlary ýa bolmasa ştrafnoýlaň ýa uglawoýlaň öňünde bellenen follar wara seredilip şol üýtgedilip bilinýär dostlar. Ikinji sary kartlar bilen bagly käbir epizodlarda seredilýär dostlar. Öňler bu zatlara hiç seredilmeýän ýerlerem gaty köpdi. oýun pursatlaram kän bulaşýardy. Dördünji sosor ofsaýd tehnologiýasy. Indi iki müň ýigrimi altynyň dünýä çempionatynda gowulandyrylan ýarym awtomat ofsaýdlary durmuşa geçiriler. Bu näme diýildigi dostlar? Her bir oýunçy bilen bagly üçte awatar döredilýär dostlar. Şol ulgam her bir oýunçyny real wagtda yzarlaýar. Kameralar arkaly şeýle-de içindäki çipler bilen baýlaşdyrylan top bilen bagly. Top bilen bagly gepleşigimizi geçen sanymyzda size ýetiripdik dostlar. Şol sebäpli ofsaýd bilen bellenjek netijeler dessine kesgitlener dostlar. Sebäbi Emine dessine habar barýar. Ine bu-da wagt saklanmazlygy üçin edilen. Bäşinjiden Çempionlar ligasynda gaty uly gowurtdy duran waka Winisiusa sögülipdi agyz ýapylyp Benfikadan. Ine şondan soňam indi şu duşuşyk wagty agzyňy ýapyp boýunça bir zat diýseň, dessine gyzyl kart görkezilýär. Sypaş eýtmek bilen, bir-birini kemsidiji sözleri aýtmaly däldiginiň garşysyna göreş alyp barmak, ine, dostlar. Bäşinsem, haçanda oýunçylar şikes alyp, lukmanlar meýdana girende, onda şol oýunçy bir minut meýdandan çykarylýar, dostlar. Käbir ýagdaýlarda ol meýdanda galybam bilýär. Agyr şikes alanda, kellesine agyr şikes alanda, derwezişi bilen çaknyşanda. Garaz, görnüp duran agyr şike salsa, onda ýaňky düzgün herekete girenok. Diňe ýasamarak bir wagt çekjek bolup, ýykylyp zat edip, şu lukman çagyrylanda, onda şol bir minut çetleşdirilýär, oýundan şol oýunçy. Indi taktiki säginmeleri alyp bolanok, dostlar. Öňler bilýäňizmi, derwezeçi ýykylan bolýar, ýene bir zat edýär-de, wagt çekdirilýär, lukmanlar oýuna girýär. Şonda tälimçi alýar-da, oýunçylara maslahat berýär. Indi şo ýagdaýda haçanda lukmanlar derwezçä seret durka, onuň oýunçylar merkezde durmaly. Tälimçiň ýanyna barmagyna haky ýok şolaň. Fifa şeýtmek bilen futboly çalt, allowsyz, hemem gyzykly geçirmegine garaşjak bolýar. Ýöne janköýerleriň köpüseýýäm şu zatlardan nägile dostlar. Sebäp janköýerler diýýär-de, futbolda tehnologiýa gaty köpeldi diýip. Siz nähili pikir edýäňiz dostlar? Belki meň aýtman goýan Fifa-nyň üýtgetmeleri bardyr. Biz bir ýöne janköýer hökmünde şu zady orta atýas. Bir-biriň pikirini bilmek, futbola bolan garaýşyňy artdyrýar dostlar. Men şu gepleşigi şoň üçin etdim. Nesip bolsa pikirleriňizi komentarýa belläň, jogap bermek meň bilen dostlar. Köp sag boluň. Salam dostlar oýun wagt zarýad üç aýda giden bulamajyrlygyň üstünden barylýar dünýä çempionatyna oýlanjak şu topa serediň trionda diýip atlandyrypdyrlar ispan dilinde üç tolkun diýip hakyky üç tolkun däl ol ýüz tolkunada getirip biljek häzir zarýad üç aýda tehnologiýa nirä barýar dury ýöne hyýalymyzda bolup biläýjek waka ol belki ol öçmezem oýunam dogry gider. Ýöne şo howp bar şu topda. Özem dostlar oýun wagty batareýa çökäýse oň oýun dowamynda gerek bolan maglumatlary berip bilenok diýip bellenýärda. Oň içinde girilen datçikler oýnuň her bir pursatyny jedelsiz tamama mümkinçilik berýärdiýä. Oýunçy topa degdimi, gol boldumy, ýa bolmady, beýleki ähli çylşyrymly zatlar bir sekundy ýetirmän emin biler ýaly ýagdaý döredýärda şo top şu datçikler arkaly. Indi emin dälde Trionda doly oýna gözegçilik edýär diýseň bir hakykat bolaýmasa şony diňe bir emine däl vara-da gönük habar berip geçýär. işe. Ýalňyşmaga hiç hili mümkinçilik ýokda. Bar belasy şuň zarýadynda dostlar. Tehnologiýa ynanmamy? Her zat bolup biler. Şul hakda nähili pikir edýäňiz dostlar? Komentarda belläň. Biz ýuwaş ýuwaşdan dostlar dünýä çempionatyna golaýlaýas. Bizden daşlaşmaň köp sag boluň.